Ýasin süresi. Ýasin süresi Mekgede inen sürelerden bolup, ol segsen üç aýatdan ybaratdyr. Süräniň ady ilkinji aýatda gelýän Elepbi harplary bolan Ýa we Sin harplarynyň goşulyp gelýändigi sebäpli bu at bilen atlandyrylypdyr. Käbir alymlaryň garaýşyna görä, Eý, ynsan manysyny aňladýan Ýasin diýmek bilen Muhammet alaýhyssalama ýüzlenilýär. Ýasin süresinde Haky ykrar edýänler bilen etmeýänleriň ahwalaty, kyýamatda boljak zatlar we Allanyň gudratynyň beýany getirilýär. Rahman we Rahym bolan Allanyň ady bilen. Ýa, sin! Hikmetli Kurana kasam bolsun! Takyk, Sen iberilen pygamberlerdensiň. Sen dogry ýolda barýarsyň. Bu Kuran, Gudraty-Güýçli we Rehim-Şepagatly Alla tarapyndan, ata-babalaryna duýduryş berilmedik, şonuň üçin hem, Gapyl galan kowma duýdurmagyň üçin indirilendir. Kasam bolsun, olaryň köpüsine jeza bermek söz hakykat boldy, bes, olar iman getirmezler. Biz olaryň boýunlaryna eňeklerine çenli ýetip duran halkalar geçirdik. Şol halkalar sebäpli kelleleri ýokaryk bakyp durandyr. Biz olaryň öňlerinden bir bent, yzlaryndan hem bir bent etdik, şeýdip olary gabap goýduk. Indi olar hakykaty görüp bilmezler. Sen olary azap bilen gorkuzsaň-da, gorkuzmasaň-da olar üçin tapawudy ýok. Barybir ynanmazlar. Sen diňe Kurana eýerýän, görmese hem Rahmandan, Alladan gorkýan adama duýduryp bilersiň. Ine ony Allanyň ýalkawy we ýagşy sylagy bilen söýünjile. Takyk Biz ölüleri hökmän direlderis. Olaryň öň eden hemme işlerini hem-de soňky galdyrjak yzlaryny, işlerini ýazyp goýarys. Biz ähli zady aýdyň ýol görkezijide, lowhy mahfuzda ýazyp goýduk. Eý Muhammet! Sen olara ilçiler gelen iberilen obanyň, şäheriň halkyny mysal getir. Haçan-da, Biz olara iki sany ilçini iberenimizde, olar ol ikisini ýalançy hasap etdiler. Soň üçünji ilçi bilen goldaw berdik. Ilçiler, Dogrusy biz Allanyň size iberen ilçileridiris diýdiler. Olar ilçilere, Siz biz ýaly adaty ynsanlar ahyry. Rahman, Alla, hiç zady indermedi, siz diňe ýalan sözleýärsiňiz diýdiler. Ilçiler bolsa, Perwerdigärimiz, takyk, Biziň size iberilen ilçilerdigimizi bilýändiris. Biziň wezipämiz diňe size Allanyň buýruklaryny açykdan-açyk ýetirmekdir diýdiler. Soň olar, Dogrusy, siziň bilen bize şumluk gelýär. Eger-de siz bu päliňizden dänmeseňiz, kasam edýäris, biz sizi daşlarys. Biziň tarapymyzdan size juda ýowuz azap gelip ýeter diýdiler. Ilçiler olara, Siziň şumlugyňyz özüňize bolsun! Eger-de size nesihat berilýän bolsa, munuň nämesi şumluk bolsun? Tersine, siz hetden aşan kowumsyňyz! diýdiler. Şol wagt şäheriň çetki künjeginden bir adam ylgap geldi. Ol, Eý, kowumym, bu ilçilere boýun boluň! Sizden hak tölenmegiňizi islemeýän bu adamlara eýeriň, sebäbi olar dogry ýola tabyn bolan kişilerdir. Men näme üçin özümi Ýaradana ybadat etmeli däl? Siziň hemmäňiz oňa dolanyp bararsyňyz. Men Alladan başga hudaýlary tutunýanmy? Eger Rahman Alla maňa haýsydyr bir zyýan ýetirmek islese, onda olaryň Alladan özge hudaý hasaplaýanlaryňyzyň şepagaty maňa hiç hili peýda bermez. Olar meni halas hem edip bilmez. Beýle ýagdaýda men äşgär görnüp duran ters ýolda bolaryn. Takyk, men siziň Perwerdigäriňize iman getirdim, maňa gulak asyň! diýdi. Ol adama Eý bendäm, gel jennete gir diýildi. Şonda ol, Käşgä, kowmym hem Perwerdigärimiň meniň günälerimi geçendigini we meni hormatly kişilerden edendigini bilsediler diýdi. Biz ondan soň onuň kowmunyň üstüne olary heläk etmek üçin asmandan goşun indermedik, indermekçi hem däldik. Diňe elkenç bir ses boldy. Olar dessine duran ýerlerinde doňup, sönüp galdylar. Özlerine bir pygamber gelende. Onuň üstünden gülüp ýaňsylaýan ol bendelere haýp bolsun, olar Alla şärik goşanlar, özlerinden öň öten ençe kowumlary heläk edendigimizi görmeýärlermi eýsem? Olar gaýtadan dolanyp, olaryň ýanlaryna gelip bilmezler, elbetde, olaryň hemmesi jemlenip kyýamat gününde biziň huzurymyza getiriler. Bu meselede öli toprak olar üçin bir ybrat-nyşandyr. Biz topraga ýagyş bilen jan berdik we ýerden dänesini gögerdip çykardyk, ine, olar ynsanlar şondan iýerler. Biz ýeriň ýüzünde ençe-ençe hurma bossanlaryny, üzüm baglaryny döretdik. Ynsanlaryň şol bossanlaryň miwesini hem-de öz elleri bilen öndüren zatlaryny iýmekleri üçin ol ýerde ençe çeşmeleri akdyryp goýduk. Eýsem olar şonda-da şükür etmeýärlermi? Ýeriň öndürip ösdüren zatlaryndan, ynsanlaryň özlerinden hem-de entek bilmeýän zatlaryndan barça jübütleri ýaradan Alla ähli kemçiliklerden päkdir. Gije hem olar üçin ybrat-nyşandyr. Biz ondan gündizi çekip aýyrýarys, olar şonda dessine tümlükde galýarlar. Gün özüne görkezilen kesgitli ýere tarap akar. Ine, Bu Gudratygüýçli hem-de ähli zady bilýän Allanyň takdyrydyr, ýola goýan düzgün-nyzamydyr. Aý üçin hem birnäçe menzilleri, ýollary kesgitläp goýduk. Ahyrynda Aý hem egrelen hurma şahasy dek ýaý şekilli Aý halyna gaýdyp geler. Ne Gün Aýyň yzyndan ýetip biler, ne-de gije Gündiziň öňüne geçip biler. Olaryň hersi bir pelekde orbitasynda ýüzerler, aýlanarlar. Olaryň Adam atanyň we Howa enäniň zürýatlaryny üsti doly Nuhuň gämisinde daşamagymyz hem olar üçin uly ybratdyr. Biz olar üçin şoňa meňzeş münülýän başga zatlary hem döredip berdik. Islesek olary suwda gark edip hem bileris. Şonda ne olaryň dadyna ýetişenler tapylar, ne-de olar gazapdan halas edilerler. Emma biz olara merhemet ederis hem-de belli bir wagta çenli dünýä ýaşaýşyndan peýdalanmaga rugsat bereris. Olara merhemet edilmegiňiz üçin siziň indiki etjek işleriňiz zerarly Alladan gorkuň diýlende olar muňa düýbünden gulak gabartmazlar. Olara özleriniň Perwerdigarynyň aýatlaryndan bir aýat gelende ondan ýüz öwürýärler. Olara, Allanyň size yrsgal edip beren zadyndan Alla ýolunda sarp ediň diýlende kapyrlar möminlere, Allanyň islese tagam berjek kişisine biz tagam berelimi? Takyk, siz göz-görtele ters ýoldasyňyz diýdiler. Olar, Eger siz dogruçyl bolsaňyz, ol wada azap haçan bolar diýýärler. Olar diňe bir-birleri bilen çekeleşip durkalar, duýdansyz ýagdaýda özlerini tutjak elhenç bir sese garaşýarlar. Ine, şol wagt olar ne bir-birlerine wesýet edip ýetişerler, ne-de maşgalalaryna gaýdyp baryp bilerler, ahyry hem sura üflener. Şol wagt olar guburlaryndan turarlar we ylgaşyp özleriniň Perwerdigärine giderler. Şonda olar, Bize haýp bolsun! Bizi guburlarymyzdan kim turuzdy, çykardy? Bu Rahmanyň, Allanyň wadasydyr. Pygamberler dogry aýdypdyrlar diýerler. Şol wagt diňe elhenç bir ses bolar, şonda olaryň hemmesi dessine biziň huzurymyzda häzir bolarlar. Şol gün hiç kime hiç hilli zulum, adalatsyzlyk edilmez. Siz ol ýerde diňe eden işleriňiziň sylagyny alarsyňyz. Kyýamat güni jennetiler, elbetde, nygmatlaryň hözirini görerler. Olar we jübütleri kölegeli ýerde sekilere ýaplanyp oturarlar. Ol ýerde olar üçin dürli-dümen ir-iýmişler bardyr. Olar üçin ol ýerde islän zady bolar. Olara rehim-şepagatly Perwerdigär tarapyndan salam sözi aýdylar. Olara, Eý, günäkärler! Hany bu gün ýagşylardan saýlanyň diýler. Eý, adam perzentleri! Size şeýtana ybadat etmäň! boýun bolmaň, çünki ol size göz-görtele duşmandyr. Maňa ybadat ediň, sebäbi dogry ýol budur diýip, äht edip aýtmadymmy? Şeýtan siziň araňyzdan nesilleriň köpüsini azdyryp aldawa saldy. Henizem aklyňyzy ulanyp pikirlenjek dälmisiňiz? Ine, bu size wada berlen dowzahdyr. Inkär edip, kapyr bolanyňyz sebäpli bu gün oňa, dowzaha, giriň. Bu gün olaryň agyzlaryny möhürläp goýarys. Olaryň eden işlerini bize öz elleri gürrüň berer, aýaklary hem şaýatlyk eder. Eger biz islesedik, olaryň gözlerini bütinleý kör edip goýardyk. Şonda olar dogry ýoly tapmak üçin ylgaşardylar. Emma olar hakykaty nädip görüp bilsinler? Eger biz islesedik, duran ýerlerinde olaryň durkuny, sypatyny üýtgederdik. Olar öňe-de gidip bilmezler, yza-da gaýdyp bilmezler. Biz kime uzak ömür bersek, Onuň ýagdaýyny tersine öwreris. Ynsan gartaşansoň tapdan düşüp çaga ýaly akyl we beden taýdan ejizlemek bilen bolar. Heý akyllaryny ulanyp pikirlenmeýärlermi? Biz oňa pygambere şygyr goşgy öwretmedik. Bu oňa pygamberligine gelişmez. Onuň aýdýanlary diňe Alladan gelen nesihatdyr we aýdyň. Kurandyr. Ol dirilere duýduryş berýän, kapyrlara bolsa sözüň, azabyň laýyk boljakdygyny habar berýän Kurandyr. Olar Biziň ellerimiz, gudratymyz bilen, özleri üçin ýaradan ençe mallarymyza, haýwanlarymyza eýe bolýandyklaryny görmeýärlermi eýsem? Bu haýwanlary olaryň ygtyýarlaryna berdik. Olaryň käbirlerini münmek üçin, käbirlerini bolsa iýmek üçin ulanýarlar. Bu haýwanlarda olar üçin ençe peýdalar hem-de içmekleri üçin süýt bardyr. Eýsem, henizem şükür etmeýärlermi? Olar özlerine kömek eder öýdüp, gümanlary bilen Alladan özge hudaýlar tutundylar. Ýöne hudaýlaryň olara kömek etmäge güýçleri ýetmez. Gaýtam tersine, olaryň özleri ol toslama hudaýlara hyzmat edýän taýýar esgerlerdir. Eý, pygamber! Olaryň aýdýan sözleri seni gynandyrmasyn, takyk biz olaryň gizlin zatlaryny hem, äşgär zatlaryny hem bilýäris. Eýsem ol kapyr adam biziň özüni bir damja erkeklik suwundan ýaradandygymyzy görmeýärmi? Ol bize göz-görtele duşmançylyk edýär. Ol öz ýaradylyşyny ýatdan çykaryp, bize garşy mysal getirmäge, akyl öwretmäge synanyşýar. Ol, Çüýräp giden bu süňkleri kim direldip biler? diýýär. Oňa, Olary ilkibaşda kim ýaradan bolsa, şol hem täzeden direlder, çünki Ol ähli görnüşdäki ýaratmagy bilýändir diýip aýt. Ol, Ýaşyl öl agaçdan siziň üçin ot çykarýan hem Alladyr. Siziň özüňiz hem ondan ot ýakýarsyňyz. Asmanlary we ýeri ýaradanyň heý-de ýene-de şonçasyny ýaratmaga güýji ýetmezmi? Elbetde ýeter. Ol ähli zady ýaradyjydyr we ýaratmagy we ähli zady gowy bilýändir. Ol bir zady ýaratmak islän wagty, Onuň işi oňa diňe Bol! diýmekdir. Ol zat dessine peýda bolar. Ähli zadyň mülki, hökümrowanlygy elinde bolan Alla ähli kemçiliklerden päkdir, siz hem Oňa dolanyp bararsyňyz.